to tell you the truth south africa une struggletaitokuvaka zviya zviyaka zvaisatomboti affecta kana hwaniindaitotora maupenyu hwangu like the same and ndaitoti everyday ndikaenda kumoo ndaizvitengera zvandiri kuda saka ndaisatambura zvekuti ndingati aiwa kuti ndakabva south africa bcause taitamba nhamo something aiwa i consider myself honored

and they also had to take their time to show me around their place vakandibata nemaoko maviri and in this video ndoda kutaura zvinhu three or four zvandakadzidza pandakaenda kwana mugove family and i want you to listen very attentively up until the end kuti uchibate uone uh, one thing that happens is when you are in the diaspora

vari kugara sei vari kuzvimaneja sei and also there's that thing chinokunakidza chinogona kunakidza even your own children when they are seated and they are watching things that happens in zimbabwe vachitoona kuti aho ah, ndozvinoita kuzimbabwe izvo aho ah, ndozviri kuita unonzwa kunakirwa nekufara there are people that

but when i said uh, I, i told them my story over the phone to say uh, ndiri muzimbabwe i've come to do a 30, 30 day challenge just to come back and see if i can manage to stay in zimbabwe for 30 days uh, will you allow me in your home so that i can come and just learn from you you talk to me they said yes you can come ndakafara guys i don't want to lie then i had to plan my journey to go kumba kwavo you know it's, it's, it's in domboshava and from show ground you have to take another tax again not kamotikari kanoenda ikoko it's about two dollars kunosvika pamba pavo and kanokuburutsirai right pagate chaipo chaipo pepamba pavo and, and, and, and when i went there ndichisvika it was awkward awkward because when you are watching people's videos unenge uida kunotangira conversation yako pawakasiyira kuvaona kuti ah kovideo yamakazoita nezuro but they didn't know me so takangosvika it was just a bit awkward at the first 10 15 minutes tichinwa mvura and they started making breakfast for us then the whole process and unenge uchiita kakuchikakanika kunyara kuti saka ndakuzobatidza makamera ndodai but they were vakatiti I, I, i remember the guy achiti ko maiti muda kuita mavideos swichaika mavideos mutotanga kushuta you know ndobva tatanga kushuta and these are the three or four things that i learnt from their journey number one its not always pamuchaagriya nepartner yako kumuvha yekuti lokete ndenakauya baba obvious i think i think vakadzi zvavo inangu ndandisingadi kuenda kuuya kunoko amusingade kuya eh nasingade kuuya ah, why is it wakadzi anenge asingade kuya eh even ndikana ukatoona ku inbox unotoona vanhu vachiti anenge achiti mukadzi wangu ndoita sei kuti abvume ku accepta haasi kukwanisa the wife didn't have the thought or the mind of coming back to the to, to zimbabwe imba yakatanga kuvakwa mudzimai atoriko haana kuiona until the last day takutouya vakutorimotoloketa thats when the wife pakatotanga kuona kuti ah, orit pari kuvakwa so i want you to understand kuti even iwewe unogona kunge uriwo mudzimai ane dream rekuda kuenda i also notice even pandakashanyira vana batsi and p that uh, the wife didn't want it took time yekuconvinsa especially kana makawanana kuno kudiaspora because you never know kuti kumusha kwacho chine chinyatsonoitika that fear of the unknown its one thing chandakadzidza kuti sometimes oh, ndakutotaura imwe point point yadakutanga kutaura ndeyekuti hapasi pese pamuchaagreea pavision yenyu pamuchatanga nekuagriya hapasi pese pamuchatanga nekuita sei nekuagriya zvinogona kutora time but if you've got a vision don't force it on your partner muratidze zvakanakira muratidze kukosha kwerelocation yamauda kuita muratidze ava convinced iye kuti ha ah, chokwadi oright zvinogona kunonoka kana kutora nguva but don't give up on your partner share your vision share your goals and share the plan because madzimai anoda security anoda kuti kuadjusta is not easy so vanodawo security and it's, you, are, you are blessed kana uri munhu akafananawo pamwe neni kuti uchingotaura chinhu mudzimai wako iye yeah, already ndiye anenge akutongoti let's do it tatononoka dema todai so andika so but in your, if youare in a case yekuti you are not yet in agreement with your partner take your time slowly but surely sell your vision to, the, to your partner your partner will understand your vision partner yako ikaunderstand vision ipapo zvamunoita zvese uchaona kuti izvo zvinhu izvozvo zvinobudirira one of the other things also the second thing that i learned from these guys the mugove family i visited people guys i've watched the videos some failed relocations their journey is almost seven eight month vanenge vakabva muna january handiti seventh month variko one thing that i learned from them is kurongeka hai those guys vakarongeka solar tiri kuda internet because already we knew kuti we need connectivity, connectivity exactly so takatanga kunyora pasi tatingoti nezvinhu less than five handiti mm. takanyora masolar pasi tikanyora intaneti tikanyora mvura tikanyora ne masolar intaneti mvura nevehicle takaisa kupedzera it was the last thing a car was the last thing takatoti okay kana tikazosara kuti something x ndopa tichazotengawo kamotikari let's talk about kurongeka theyare not kuti varongeka vakuzimbabwe vanoratidza kuti zvinhu zvavo like vakagara vawirirana semhuri kuti weare going to do this tikaenda kuzimbabwe tichanodai so tozodai so tozodai so vakarongeka ndaida kuti anitenga one one tenga one one tenga one one kana ribhati redu atotengera kusouth africa ikoko takamata kutotengera kusouth africa totenga toti okay this is done tadamaka tauda wifi tikati order wifi yedu wifi ikauya this is done saka zvinhu zvese zvataida zvakudi zvakwana saka kutouya kunoku yes hatina kuya neye zvese zvataida mm. zvekuti hawake hatina kuya nezvese zvekuti imba ipere but takauya nezvataiziva kuti okay ndo zvinotisustain watch today i was watching one of their videos vachiitawo zvavakanotenga maincubator nechi zvinhu zvaunoona kuti these people they planned this thing it was not an emotional move these people they took time to plan their relocation which is one thing that i always emphasize in my videos kuti usangoerekana wangoita chimhukutira usangoerekana wangoti chiriporipocho usangoerekana wangoti mangwana ndakutoenda you can I actually learned kuti uh, the journey that i took to zimbabwe ndakazonopedza 32 days ndiriko ndakadzidza kuti munhu unofanira kurongeka kurongeka kwekuti usati wasvikako une pekusvikira purchase a stand purchase some piece of land uri kuno worongeka pekunosvikira and these guys vaitoziva kuti tichaisa mugodhi tozoisa pump and its one also thing that i learned kuti don't always do zviri kungoitwa nevamwe some people are drilling maballs ivo vakaita the other way yekuti vanochera mugodhi wavo voisa pump yavo ei i don't know how to explain this but these guys

andizve so I, I follow these guys kubva pakatenga mota nechichichi haisi nyaya yekuti these guys vakatiza kusouth africa but vakaenda kuzimbabwe vaita decision takuda kuenda kumba kwedu saka vakaronga chinhu chavo
so in as much as we feel we emulate them we like what they are doing usapiwe pressure yekuti zvokupa pressure ngazvikupe a sense of kuti i must be an organized person i must plan my things this way those guys vane mamistakes avakaita vane zvinhu zvavakakanganisa zvavanoshaya payoutube channel yavo iwill share their youtube channel in the description uh, box uh, description andika vane mamistakes avakaita zvimwe zvavanoshaya vachitonotenga mota vakazodai so so these people vakameka mamistakes iwewe you don't have to follow the mistakes you now have to learn from their mistakes avakaita avanosheya kuti apa tingadai takadai takadai so but chikuru chanoda kutaura papoint number two ndechekuti kurongeka kwakakosha kurongeka kunoita kuti your partner nerudo runowanda nekuwirirana kwenyu kunowanda because munozoti masvika mwakuti handu ah, wakatitwe andikuona ah, ndiwakati tizodai so this wasn't even my idea it was your idea it becomes your idea kana makarongeka ende zvinhu zvikafamba nerudo rwacho runonakidza mako kuzimbabwe so before you relocate plan your things where are you going to be staying what are you going to be eating What's, what is going to be your source of power what is going to be your source of water and also your internet connectivity vakati these guys vakatoita order starling starling imagine kuruzevha kudomboshava uko kusango kwekupedzesera kumapiripiti munhu ane starling yake ari kuronga zvinhu zvake zvakanaka so i learned kuti tofanira kurongeka uh, number three pane chinhu chandakadzidza i asked a question kwavari vari two nenyaya yemapermit ishu manje inowanzoitika ndeyekuti kazhinji vanhu vari kunze kumurume ndi anenge ane mapepa mukadzi asina mapepa mm. kana kuti anenge ari pamatemporary ndekuti munhu anenge achikakwira bhazi after three months odzokera unopiwa madays mm. sa munhu anenge akuva nestress yekuti kubasa ndiri limited anogona kuwana basa rangu mm. iyo ndori kushanda tinoona hake kuno kukurutorwa magadheni zvichitobuda
isu setati storini ndisati storini zawanzwe manje kunzwisa tsitsi so these guys vanga vasitorina mapemit vanga vasitorina mapemit by the way working ndakadzidzei kubva pazviri ndakadzidza kuti let's exit uh, our excuses ngatibude mumareasons ekuti handisi kuita chino nekuti handina pemiti ye ndakazoda iso these guys they took advantage of their situation vangazoti satina mapemiti iso tiringoshanda but patiri kutoshanda ipapo let's make the best which is also another point you save from the little that you're getting even if it's the money that you're getting make sure you've masavings knowing kuti mangwana hazvizikanwa izvo zvikava kunetsa kuti mapemit azodai so kusouth africa kana uchida kunorapwa pakudiwa id inoratidza kuti musouth african zvinozosara zvobvunzwa iyo panguva yazvaisabvunzwa wakaita masavings ako wakagara watongorongeka wakagara watongogadzirisa zvinhu zvako so that's one other thing that i learned from these guys kuti vanga vasina mapemiti but vakaunderstanda future kuti inogadzirwa iwewe uri mudiaspora mulike ngataure nyaya yekusouth africa kunova kwandiri hauna pemiti hauna kana mapepa whats your future uri kuplanei so far uri kumbobvumidza kuita house gero uri kumbobvumidza kushanda kurestaurant usina mapepa usina chi but are you planning your future are you really planning your future Or wangomira uringoti haa mheno you will cross the bridge when you get there. It's time that you plan uri pauri ipapo you start preparing for your future you start planning your things. Guys vana ka vakundiitirawo noise apa ndichirekoda. Anisa ndakurekoda vanenge vakanga unyarara ipapo abadza magrind awo. Ndimoona dzimwe nyaya dzekurenda mudiaspora idzi. Chakuitirwa noise manje panapa. hapana chavo chaito chanonyararidza munhu ndikuita video anyway tangoti tingopfuura nepo so plan your things exit your excuses and one of the other things that these guys taught me that i've learned from them is to avoid fear to fight fear kuti i might not have it all figured out but some of the things will work out themselves as we go even isusu patakatouya ina ndimboziva kuti taifunga kuti tichazochirarama sei pamahara apa taiti tichaita sei pane zvimwe zvinhu zvekuti handingone kuva nemaanswers ezvinhu zvese kana ndakuda kurelocata but ndinodzidza zvimwe zvinhu as i go I, I remember there's a video this, these guys did yavaitaura pamusoro pemasources of income awo you can watch it also on their youtube channel ndakatozoona kuti no man imagine kuti vanotengesa miti yemafruits unotenga miavho unoona vese but when they were in south africa they never thought kuti one day tichazotanga kutengesa miti one day uh, uh, drone ratakaisa for two three years takangovharira drone richazoshanda vanhu vakunotakunotarisa misha yevanhu tichitorera mavhidhiyo vanhu tichivapa so Almost 80 percent etunhu tiri kutipa mari right now we never thought kuti kuzimbabwe kunoku kuna come and sell trees Ah, ngoa zvifungirwa nani ndaisingatombozivi Panenge zviita ndaisingatomboziva drone shot. drone shot i have kept my drone kusandiri kusouth africa for over three years ndichigara mba mangu ndichikuka flyer mudenga ngwingwingwi ihave come here that thing is generating money zvekundipa mari you are not going to figure it all out in as much as you are going to be doing your researches you're going to be doing your consultations hazvisi zvese zvauchagona kumaster

ndogona kutengesa miti wo ndogona kutsvagira munhu stand wo ndogona kumanagera munhu project wo ndogona kuita chakati some of the things you meet them on your own the ground just like when you came to south africa takasina plani taingoziva kuti ndikangwana kabasa ikako the next step you would figure it when you're on the ground so these are the main three things that i thought i should just do a short video on a monday like this to show you kuti pandakaenda kwamugoyo family and also this is a video to just thank them for

Torai zvamunokwanisa kutora, zvamusingakwanise kutorawo zvamusinei nazvo munogona kusiya. To meet again in my next video, have a blessed day.